Oboigeria ase chinsemo ao ao chikorua maegerio ase omosingi bw'ogokinia ebiegwa, na achie gokinia amagenderero ime ya gusii. Nararenge amang'ana twanyorete ase Keroka Technical Institute, ebiro abarai na aborokia besogetie na ase ogochaka etamu enyia. Buna gotomanya omoriki oito, abange b'aborokia babeire bakonyora ogokonyeka okwo goetera ase amaegeria akoruegwa aroro. Nase ensemo y'amasomo y'ekebundia ekeroka Technical Training Institute, ime y'ensemo ya keroka ase oboirerania bw'oboki n'ebirengo bi'obomanyi, ao ao naboigo bwabeire bokoegwa ogosiira okonene. Etekiniko College, gose einstituti eye iga nigo yachagetigwe emiaka emenge nyare koba gegoetana na riabeire gegokonya abange bachire nase okwea obosemia ase esukuru eye iga. Abange banyarire koba bagwekonya korwa ase aya, na mono baria babwate ebiegwa ao ao, buna okominyoka, ogoaka enkonyo, naboigo abomanyi bonde bwa kegosori chinde. Evans Bosire nomwarimu omonene bw'esukuru eye iga nigo atebire buna ensemo na koa abaorokia amaegerio ye chisemi, okoegwa gose okoigerigwa igoro yogokinigwa kw'ebiegwa ao ao naki egento giatakeire, igo getakeire gosiirwa mono nase chinsemo chionsi ntenenera. Ekeroka Technical Training Institute gose esukuru yaito ya Keroka eyokofundisa obofundi yachagete omwaka bwa elfu eyemo mia tisa na tisaini na moja abwo etakeire korwa amasomo ase obofundi. ne chisemi chiria chi'ebiasara. Eroka emito eyere ase eye nigo ere eyemo ase chi technical institutions chiria chikere Kenya ang'e hamsini na sita chikorwa nario chigendererete korwa obokong'u eito amasomo amanene ase abana baito abake na abanene ase chigasi chiria togotumia omokono naende chiria chigokera egasi yakorekana. Osa korigereria ase ompangiri oyo ase eya ense ya Kenya ya Vision 2030 egoteba ng'a Kenya gocha koba ense ere yebwate chiindustry chinyinge goika totrainie abana baito gose tosomie abana baito chisemi chiri chiokorosia ebinto. Neye ekwene esukuru eye yaito ya Keroka Technical neyemo yabo ase chiri chigocha korua amasomo aya ekere ense yaito enyare goika iga. Ekero tokorigereria ase orogare rwa Gusii, gose Gusii yaito, intitokonyora chisukuru buna echi chire ibere bono iga. Tobwate ya Keroka Technical Institute na Gusii Institute. Igo tobwate abana abana mia nane. Esukuru ekero yachagete yabwate abana abakera kinya gotoikera mia nane. Naye intwegenete konyuma totarakora omwaka oyo goika omotienyi oisete twaikwa tore abana mia elfu moja mia tano. Ase ompangilio oito bono iga tobwate facilities chibere. Chifacility tobwate gusii ase Keroka Technical Institution na kama ya mechanical. Inche eyo naende yang'e iga iga ase ense ya Kenya. Bosa korigereria ase workshop yaito ya Riachirimba campus. Igo okonyora chimachine chitaiyo Kenya. Onde bwensi ogosoma Ekaniko engineering egase omochie Yesu korwete ekero nkareke akonyora obosemi obonene naende atumie chimashini chichia kisasa egere anyare korosia ebioma binde bionsi. Kioma eke nekeiyo onye neikia egari totarosiga ege keroka ntobwate chimashini chikorosia kera egento naende tobusa abana baito bache keroka bache gosoma gusii anene mono ntoramanye na keroka Technical Training Institute nero. Keroka Technical Training Institute yabeire oroche emiaka eye ishirini na naane togendete gosomi naende twegenete buna korwa chingongo chiaito chia usi kararete abana baminyoke minyoka bwango morabwate esemi eye abande korwa isiko kwairwa abaibori baito bari mbwate abana bakoaka omopira abana bagwa bakominyoka barete keroka egere tonyare kobakonya egere etalanta eye Nyasaye akoete enyare koba gokonya omwana oo naende enyare gokonya buna are omorwoti. Abaibori, egento motamaeti gose egento totamaeti buna intwe aba abagusii, nkerinde okominyoka ogoaka omopira, eri bono nere industry enene kabisa. Abamenyi b'orogongo oro iga nabarabwo babeire bagoaka buya, nabo igokoba ao gw'ekiombe ki'ogokinia ebiegwa ao na ase ensemo eye iga nabo igokorenda gokinia ebirengo bie chisemi ase orogongo oro iga rw'ensemo ya Nyaribari, Masamu na Ebunge. Francis Saburi n'omocounty rep bw'ewodi ya Ichuni oyio oenegetie ogosiria gwe esukuru eye iga kiborai nase ogokinyia ebirengo bie chisemi ensemo nebiaigwa konyara koba bikoagachwa aase ensemo eye iga.
Abanto rero bagaigang'ina esukuru eye ekero gataki ngoo training institute nkoni bare endagera gocha ase esukuru esuguma wiki nkoni bwere amabere amagena abanto ngokora bare ebiashara gocha ase esukuru eyio yabwate ekero yaanzete. eyabwate abana bane, ee, bono yakinire iga ekabwata abana over one thousand, eyio ekorekana ng'a oborai bore esukuru eye nobuya bore. Na more especially ntoroche aba ebinto ebi amang'ana ya esports, sports ya abana internationally, noo abana bakorwa iga iga bakominyoka. Ime ya Kenya na isiko ya Kenya. Iga abana abange ba benefitiri goetera chispoti chire iga na omwalimu bosire omonyene nere na trainetie igoro ya amang'ana a sports. Nero yagerire goetera oborai obwo bwaye bwa sports abana bachire abange bakoigera amang'ana a sports naende chibesa rero chire chinyinge moroche igoro ya sports. Iga abanto obotenenku bwachire iga goetera amang'ana a sports. Konya tokora sports gochika aa Eldoret iga aria abanto bakominyoka para tokagana echibarimo bare, lakini bono naki twacha ko understand ng'a sporting nero yagerire abanto batenenkire.
Korwa goteria Omonyagetinge TV, Marietane Gilbert, Kobi.